Demek, siz oqutuvda standartlardan tış usullarnı qullanam deysiñiz. Ebet, kreativ yañlışmalarnı begenem, çünki fizika sıñırdan çıqmaq demektir. Eynşteyn kibi hayal etmege bilgen biri kibi. Büyük patlav nazariyesi. Büyük patlama naziresi. Bu Eynşteyn mektepte üçke oqudı, haberiñiz barmı? A, em de derslerde patlav olmasın. Yahşı, canım. Yahşı, siz meni yañlış añladıñız. Ebet, ebet.
Em de standartlardan tış usullarnı men pek sevmeyim, doğrusını aytsam. Mana, bizim köz tasil standartlarımız bar. Mana, baqıñız, siz daa pek yaşsıñız.
Amma balalar eksperimentlerni bek seveler. Derslerde eksperimentlerni keçirgen ocaçnıy roliklerni kördiñizmi? Bek meraqlı. Ebet, ebet, eñ esası balalar, bunnen razım. Lâkin instruktajlar, toldurılacaq jurnallarnı, instruktsiyalarnı da unutmaycağımız. Añlaşıldımı? Yahşı, aytqanıñız kibi.
Şimdi ise sizni onuncu sınıf bekley. Muqayt oluñız. Olar, nasıl aytayım, standartlardan tış bir sınıf. Onıñ içün Alla yardımcıñız olsun. Alla razı olsun.

Selâm aleyküm balalar. Defterimizni açamız, yañı mevzunı başlaymız. Oo, yañı oca.
Zair ve Nuri yañılmasam. Ya ne yapmaq kerek olğanını añlamadıñızmı yoqsa özüñizde bir şey yapmaysıñız, başqalarğa da keder etesiñiz?
Kimge keder etemiz? Olar mevzunıznı yazalar dep tüşünesiñizmi? Sınıfnı aylanıp çıqsañız, kimsede siziñ işi olmağanını körersiñiz. Ne yapasıñız şu? Ende sen qızıma para borcusıñ.
Ğaliba, ocamız balığına qayttı. Anañız mında oynap, oyuncıqlarnı sındırğanıñıznı bilemi? Bile. Me oña dersten eve telefon açıp ayttım. Lâkin men oynamayım. Bu, bugünki bizim mevzumız. Küreçikniñ sınğanını nasıl añladıñız? Kim cevap berip olur? Kim? Diñleyim. Siz? Ocalarımız degeni kibi, biz pek aqıllı degilmiz. Sualiñizni añlamadıq. Mında pek aqıllı olmaq kerekmey. Bu eñ sade sual. Bir patlama sesini eşittik. Neñ patlama sesini? Küreçekniñ.
Patlama sesi plastik çatlasından ya da içinde ava basından peyda oldımı? Büyük patlama naziresi ibaresini iç eşitmediñizmi? Amerika serialmı?
Doğru, lâkin bu ibare serialdan yüz yıl evel çıqmazdan belli edi. Kâinatnıñ asıl aluvi aqqında ilmiy naziriniñ adıdır. Bu nazirege köre, alem, küreçikniñ noqtası kibi, bir patlağan noqtadan peyda olğandır. Buña inanansızmı? Alem, seyyareler ve adamlarnı Alla yarattı. Ebet, sen aqıllısıñ. Lâkin bilesizmi, Quranda bile bu nazireni isbatlağan ayatlar bar eken. Adıñ ne? Müslim.
Müslim, keleci dersge vazifen, bu ayatlarnı tapıp kelmek, olarnıñ zemaneviy ilim ile bağını köstermek. Qalğanlar, internette Alemniñ büyük patlaması animatsiyası mevzunda baqıp kelmek. Diana, sen qara ya da sütlü qave içesinmi? İçem, qara soynu. Aysa, bu qave señki. Sağ oluñız. Ya sütlü qave birsi içe?
Selime, Bek yahşı. Demek, bu kapuçino señki. Afetler olsun, qızlar! Şimdi içsek mümkünmi? Ders endi başladı da. Ya ne oldı?
Orazalısıñızmı yoqsa? İçiñiz baqayım.
Oo, menimkisi pek sıcaq. Biraz suvusın. Menimki biraz evelce azırlanğan, ğaliba. Suvğan, amma pek lezetli. Sağ oluñız, ocam. Afetler olsun.
Yoq, olar bir vaqıtte yapıldı. Olarnıñ ekisini de barıp kafeden ketirdim. Qara qave tez suvdı. Kim bile, ne içün.
Sayğılı venadaşlarım! Çeşit mekteplerden ocaları bizge kelgenini içün çoqtan-çoq memnunım. Hoş keldiñiz! Bugün bizde standartlardan tış ders ötkrilecek. Men böyle standartlardan tış şeylerni pek begenem. Tanış oluñız, Yıl ocası yarışınıñ ğalibi İslâm Gafarov! İslâm Gafarov! Vay, ya qayda ya o? İslâm oca! Ah! İslâm oca!
Selâm aleyküm, balalar! Selâm aleyküm, ürmetli misafirler! Balalar, bugün ne aqqında laf etecemiz? Oca, yüz fayız meraqlı bir şey aqqında. Daa doğrusı, tormozğa basqanda köpçek ve asfalt arasında neler olıp keçkeni. Oqalanuv!
Oy, bağışlañız, ağzımdan çıqtı, qaçtı. Mevzumız, oqalanuv küçüv. Bugün divarğa barıp urmamaq içün süratim ne qadar olmaq keregini, köpçekler ve asfalt arasındaki oqaluvnı nasıl belgilemek mümkün olğanı ögrenermiz. Aydı cendardaşlarım, eksperimentler başlasın!